Guşa sazyndan köpüňiz-ä bilensiňiz dostlar, bu gün haýsy film barada gürrüň etjegimizi. Bu gün iň bir belli hindi filmleriň biri Ogurlanmadyk gelin kinosy barada, Ne pohiçenaya nevesta. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyl režissýor Aditýa Çopra tarapyndan düşürilýär bu film. Aditýa Çopra kim? Hindistanda iň bir belli režissýor, prodýuser, Ýaş Raj Films kinokompaniýasynyň eýesi Ýaş Çopraň ogly. Eger hindi filmlerini göreňizde, şu logotibe gabat gelseňiz, şo kinokompaniýa bolýar. Oglunyň ilkinji filmi üçin kakasy hiç hytaýjysyny gysganmaýar. Şoň üçin film Angliýada, Şweýsariýada, Gollandiýada, iň bir owadan ýurtlarda düşürilýär. Şahruk Kana teklip edilende ilki düşesi gelmeýär bu filme ssenariýasyny okap. Sebäbi bundan öň aktýor diňe uruşganly kinolarda, ekşn filmlerinde, hemem köpülenç otritsatýlny gahrymanyň rolunda oýnaýardy. Bu kino ssenariýasyny okabam düýbünden başga zat, özüni gelişdirip bilmeýär bu rola. Ýöne otkazam edip bilenok, sebäbi bular otkaz eder ýaly adamlaram däl kino dünýäsinde. Ýöne režissýor her gezek soramda belli jogap bermän gaçyp aýlanyp ýör diýýä. Düşesi gelmeýänini bilýädim men oň diýýä. Bir gün ikimiz bile durka garryja zenan geldi diýýä. Şahruga oglum sen şeýle gowy görýän, filmleriňem görýän, ýöne näme üçip hemme kinoňda sen ölýäň diýip diýýä. Menem şonda gyra çagyrdymda diýdim aktýora, Bilýän, seň düşesiň gelenok meň filmime. Ýöne sen her bir enäň isleýän ogly bolup bilmeseň, her bir ýaş gyzlar seni söýüp filmde seretmese, her bir ýaş oglan saňa meňzäsi gelmese, sen uzak halkyň söýgüsini gazanyp bilmeýäň. Ynan meň filmime, sen soň başgaça gararsyň diýip, haýyş etdim diýýär. Şondan soň ertesi gün razylyk beripdi aktýor. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyl köpçülige hödürlenýär dostlar bu film. Ýene bir belläp geçmeli zadymyz, şo ýyl Amir Khanam başga bir film döredýär özi, ady Wisilçak. Myň arzuwy şo filmiň üsti bilen ýylyň iň gowy aktýory bolmak, ýylyň iň gowy filmi bolmak, şo baýraklary almak isleýär. Ýöne iki film gabat gelip, on baýragy Ogurlanmadyk gelin filmine berilýär. Ýylyň iň gowy aktýoram Şahruk Khan bolýar. Buň bilen Amir Khan razylaşmandyr şo taýda skandal tudurypdyr ýok bu zatlaň bary satyn alma, ýasama, meň filim mutmoly, men iň gowy aktýor bolmaly diýip. Özem söz beripdir men şundan şeýläk şu baýrak berilişige ömrem gatnaşmaýan diýip. Hakykatdanam dostlar şu wagta çenli Amir Khan gatnaşanok şo baýraga. Ýöne bir zada seredeliň dostlar. Haýsyňyz bilýäňiz şu Amirkanyň kinosyny? Meň pikirimçe bul Dastoýn baha diýip hasap edýän ogurlanmadyk gelin filmi, ýöne ol Amirkanyň öz pikiri. Bu film dostlar Hindistanda kinoteatrlarda ýigrimi ýyllap dowam edýär görkezilmesini. Gözüňize getiriň ýigrimi ýyllap.

Soň Şahruk Hana hem-de Kajola aktrisa Bolliwudyň iň mynasyp kinoparasy diýip baha berylan. I ýene-de bir zat dostlar, filmleri nirden görmeli diýip ýazýaňyz. Filmleri dostlar, Belet film kino saýtyndan görüp bilersiňiz. Telewizorlarda-da görüp bilersiňiz ýa telefonlaryňyzda-da. Meň özüm lişin şondan görýän, hemmäňize-de maslahat berýän. Janyňyz sag bolsun! Salam dostlar hemmäňize. Şuny ýaman köpüňiz sorapsyňyz hasam hindi kinolarynyň muşdaklary Şahruk Khan bilen Kajolyň arasyndaky baglanyşyk nähili dost şol kisi. Menä şol ikisini arassa dost diýip düşünýän, sebäbi häzir aktrisaň bir interwýusy barada gürrüň edeliň. Şo taýda şeý diýýä, Şahruk meň simpatiýamdaky oglanlardan däl diýýä, düýbünden däl, hiç bir taraplaýyn. Şoň üçin men şuň bilen islendik temada gürrüň edip bilýän. Kak edil joram ýaly diýip aýtýa. Şahruk hanam öz gezeginde şeý diýýä, Kajol meň bilen käwagt şeýle bir zatlar barada gürrüň etýä diýýä, özüm utanyp hiýem bir gyz bolup oglana şular ýaly zatlar aýdylarmy diýýän diýýä. Degişip aktýor şeý diýýär, Kajol örän ýüregedüşgünç, içýakgyç dost diýýär, ýöne meň maňlaýyma ýazylypdyr-da şular ýaly dost diýip degişýär. Mere mehbub mere sanam Şükriýa mehribani kerem.
Aktýor dostlar öz aýalyny örän gowy görýär, irem öýlenen, şonuň üçin hiç bir ýerde başga aktrisa bilen ýa başga biri bilen sesi, gürrüňi çykanok. Men-ä dostlar diňe şular ýaly ýagdaýda dost bolup bilýär diýip düşünýän oglan we gyz sähelçe artykmaç duýgy bolsa ýa söýgi bolsa uje başga zat ol hawa käbir kişi aýtman gizläp saklaýar haçä bu dost bolsamam bir peýda diýip ýöne ol düýbünden ýalan diýip düşünýän ýöne şeýle bir zat ba ajaý devgan şu kajola öýlenende düýbünden başga pikir bilen başga maksat bilen öýlendi diýilýär bolliwudda Sebäbi kajol örän agramly maşgaladan, mukherjilerden, Bolliwudda uly orny eýeläp otyrlar. Ajaý Devgan bolsa kaskadýoryň ogly. Ýöne toýdan soň kajolyň düşen filmleri biri-birinden gowy odzuwlar alýar, hasam Şahruk Hanyň düşen filmleri. Ajaýyňky bolsa beter ubytka batýar, şowsuz çykýar. Hökman gabanjaňlyk däl, ýöne aktýorlaryň arasynda konkurensiýa-da bolup bilýär-de. Şahruk Han bilen düşýän filmlerini göwnanok aktýor, hasam köpçülikde-de göni aýtýar şu Şahruk Hana örän erbet taraplaýyn gürrüňler rugsat bermän başlaýar. Ýöne oňam sözüniň ýöremeýän ýeri bar dostlar, meselem indi şular ýaly belli kinostudiýalar bar-da Hindistanda ýaş raj filmi isleýär, ýene şolar ýaly eýeläp oturar.

Hiç hili gizlänok ony, žurnalistlerem bilýä, hemme kişem bilýä, Kajolyň özem bilýändir öýtýärler, sebäbi ony bilmez ýaly däl. Ýöne aktrisa gözüni ýumýar şo taraplara, žurnalistler aýtýar, şo gyz özi giçjikkä ejesi bilen kakasy aýrylyşansoň şony öz çagajyklaryna dözmän etýär diýýär, maşgalasyny dagy atmajak bolup. Meselem ine edil soňky ýyllyklardada Tabu diýip bardyr tanaýan bolsaňyz, şoň bilen şo ýagdaýda görünýär, hiç hili gizlemän. Ýöne Kajol hiç hili reaksiýa berenok şoňa. Şeýle bir zat bar dostlar, dünýäň ýüzünde şular ýaly belli aktýorlar, aktrisalar barda, är-aýal bolup ýören, olaryň köpüsi uje dawnim-dawno bile ýaşaşanoklar. Meselem, Will Smit. Uje aýaly bilen näçe wagt bäri bile däl eken bular, ýöne soňky ýyllyklarda täzelikde aýtýar şoň aýaly biz uje köpden bäri bile ýaşaşamyzok diýýä. Ýöne şu çagajyklar üçin şular ýaly ýöňkemelerden, obsuždeniýa edilmeden gaçyp aýdanoklar. Belirek dostlar, Ajay Devgan barada aýtsam menä hiç wagtam şony ökde aktýor diýip hasaplamok, hiç wagt bolmalam diýip pikir edemok şolar ýaly nomer один laň biri. Bildirip dur käbir adamyň içki duýgusy, içiniň garalygy ýüzüne çykyp durda şonam şolar ýaly görýän men, hökman Şahruk Arkajoal bilen gatnaşyklary dälde seredeňdede şol adamdan ýakymsyz bir energiýa çykalýaňda duýýaňda. Belirek dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.